Mais bɣiɣ kan awen id iniɣ je, je les comprends, fehmeɣ sen bli si le milieu wihin wihin wihin, si le milieu kul yiwen amek, llan ala kuli ḥal les immigrés i d-irebban arraw-nsen, ils ont éduqué leurs enfants en kabyle, ssnen taqbaylit, je le sais, mais zemreɣ awen d-iniɣ plus de 50 pour cent,

deg-s ad texdem teqbaylit-nni neɣ ad ixdem uqbayli-nni d lepruf neɣ tin ad texdem s timpruf kif kif wat sɣaren ils ont affi vont afficher vont annoncer d'internet à tout à tous les kabyles i yesɛan arraw-nsen ur ssinen ara taqbaylit ad ruḥen ad ɣren ad lemden ad lemden taqbaylit de de cinq ans

De créer des écoles akken i d-krayen nutni des écoles en arabe i bala kunwi créer des écoles en kabi une école des écoles des classes des classes chaque département i Marseille ad xemmen ur ẓriɣ ara akkin ad xemmen Marseille kamel ad xemmen par exemple xemsa setta les classes ils vont faire appel à leqbayel mačči d lɛib win yebɣan ad d-iceggeɛ mmi-s pour apprendre le kabi ad t-id-iceggeɛ. Juste kan ad tt-iḥfiḍen, ad tt-lemden de quatre ans jusqu'à dix ans, six ans, ad yili un prof yessnen taqbaylit taqurant, neɣ ad tili diɣ un professeur, deg-s, deg-s le prof-nni yerbeḥ yufa-d ixeddim, ta professeur-nni diɣ kif kif elle a trouvé un boulot, c'est une très bonne chose à Leqbayel.

La vérité est oubliée parce que l'avenir de notre race c'est notre progéniture, c'est pas nous. Nous, ass-agi nella, azekka ulac-aɣ. Akka i s-yenna Meɛtub, ass-agi lliɣ, azekka wissen. Acu d ṣaḥ d la progéniture-nneɣ ma tili la relève dɣa parce que axaṭer axaṭer acu d ṣṣeḥ di ddunit c'est c'est c'est la langue.

Nan, se pa disiviz ma madam, se pa disiviz, sa il faut que tu le saches que c'est pas disiviz, nniɣ-t-id belli tutlayt n teqbaylit d agerruj, d agerruj igerrujen, c'est un trésor des trésors, ilaq ilaq a s-nexdem une protection n ṣṣeḥ, et voilà, je, dagi c'est une petite vidéo kan.

Ih ih ih, avec décodisation, win izemren i kra tid ad t-id-iseddeq. Il donne la charité, ad d-ifk ad d-ifk ayen ayen yezmer. Ad nuder yissamt ad d-ifk acḥal ara d-ifk acḥal ad d-ifk ad d-ifk 50 euro, 20 euro, ayen tzemreḍ 10 euro, efk-d efk-d, tu donnes tu verses 20 euro, 20 euro par mois, 10 euro par mois ça suffit. Ma d wid yesɛan ad d-fken ziɣ akken zemren, zemreḍ ad d-tefkeḍ a 500 euro, tu, tu les donnes 20 euro par mois, 10 euro par mois, qu'est-ce que c'est, d acu-ten, d acu-ten, d lḥaǧa lɛali ad tawiḍ lajr ameqqran, ad tawiḍ lajr ameqqran ar Yillu neɣ am Ɛeǧǧuza, c'est pour garantir, c'est pour garantir notre langue à ne pas disparaître, a Leqbayel. Ɣur awet i leɛnaya-nwen i situinera imi wen d-nniɣ taqbaylit d agerruj. Iḍ i lavidyu-nni iɛeddan nniɣ-awen-id belli taqbaylit d agerruj, c'est un trésor. Imi akken i wen-id-nniɣ acimi, acuɣer, ayɣer, iwacu. Kul awal, chaque mot yesɛa quatre mots. Chaque mot yesɛa quatre mots et deux mots de même sens. Ulac dinna ayennat. Ad wen-id-rnuɣ un autre mot, m'ara s-tiniḍ. Acuɣer si pourquoi ma as-tiniḍ ou où tu vas où tu vas aller s teqbaylit xeẓi kan a Rebbi ah ya Rebbi si malheur ma neǧǧa tutlayt am tagi ad tdispari llar xas ad nexdem timeḥrmi xas kan on va mettre des foulards wa nernu aɛǧar eh c'est grave Ma tesɛiḍ yiwen uciva, anda, anda ara truḥeḍ? Sani ara truḥeḍ? Anida ara truḥeḍ? Aniwer ara truḥeḍ? Rebɛa wawalen n tuzura. Le minimum, le minimum des mots ad tafeḍ yesɛa sin, le minimum. Ur yiwen agi ur existe ara i tutlayt teqbaylit parce que tesɛa 37 lettres alphabétiques a s-id-ɛawdeɣ. Le minimum ad tafeḍ deux neɣ trois.

Tameslayt-nni i d-yefrurin di ṣṣeḥ ar ɣer-sen nutni telha kan i cḍeḥ. Il faut pas tomber, il faut pas tomber sur le jeu du pouvoir. I Meɛtub ur d-yenni ara awal-agi pour rien. Ah mačči kan d les associations, surefet-iyi ḥader tecfam, mačči kan d les associations n ceṭṭiḥ u rtiḥ. Mačči lfayda kan zeɛma l'habillement neɣ wihin, yelha l'habillement pour demontrer, maca d ṣṣeḥ c'est la langue, c'est la maintenance, c'est le maintien de la langue a Leqbayel. I wass azekka nekkini heddreɣ-d si pour l'avenir de notre de nos progéniture a Rebbi. D aya kan ara wen id-iniɣ ma ḍelmeɣ ad steɣfreɣ Illu, ma gerrzeɣ ad ḥemdeɣ Illu. Hataya a Leqbayel, aḥuddu aḥunu fell-awen, tanemmirt-nwen, bon courage. Ala ɛlal-nwen xemmet-d lappel-agi, attu akk wid ixeddmen srid ad d-rnun ay d-tebɛen ad d-xemmen lappel-agi. I leɛnaya-k a Dda Ḥmed, keččini smeḥsisen-ak-id lɣaci, a Dda Ḥmed aberkan aḥbib-iw, i leɛnaya-k a Ɛmiruc, akken ma tlam a Leqbayel, i leɛnaya-k a Ɛmiruc, i leɛnaya-k a Ḥeddus Zellal, i leɛnaya-k bla ma ur d-rɣen i Decato akk a Murad Saɛd di par écriture akk ur ẓriɣ ara akken ma llan, a Maǧid Ɛeggad akk xemmet-d akk lappel-agi.

Akk-n akken ma llan, akken ma llan suref-t i ma yella win ttu yeččur lmux, yeqwa lḥir deg wulawen, kul yiwen d acu t-yuɣen, kul wa d acu d-yettmenni, wa yuḍen, wa d lemḥayen, wa meskin yu yes dayen, wa ixeddem tugi ad tali, ttxil-k a Yillu a yiwen, sefḍ-aneɣ akk imeṭṭawen, fek-aɣ tafat ad nwali. Mačči snat, mačči tlata, qwant fell-aɣ tlufa, mačči d yiwet ad tt-id-neḥku, yejreḥ wul terna tasa, ulamma xas nettaḍsa, mi d-nemmekti nebɣa ad nettru.

Nkinisi qui m'intéresse d tutlayt-iw, d yidles-inu, d la culture-inu, qui ne disparaissent pas. D aya kan a Leqbayel, aḥuddu aḥunnu fell-awen, fell-awen, partagez, partagez à fond. Ḥader ad tettum ccɣel-agi i leɛnaya-nwen. Beggenet-d dɣa nwali dɣa votre solidarité a Leqbayel ah. Ḍeggren-t-id, ah, ah, awah! Dɣa tura ad d-iban ṣṣeḥ akken i s-yenna Sliman Ɛezzam, filaman i bon courage.